Тәбрис, ну не күпме акча урладың типа форумнан? Әле офшорлардан выписка килмәгән. Син теге корт дисең үзең что? Ну менә Элвин Грейга карасыннар инде, как бы и в итоге шундый Ну, оештыручы булгач, сәхнә янында басып торабыз. Подробнее в мемуарах 20 э, елдан.
Сәлам, Тәбриз. Сәлам. Сәлам, ни хәлләрдә?
Каты белән.
Киттекме?
Әйе. Әйдә киттек. Тәбриз, синең биографияң белән әз генә кызыксынып китәйек инде безнең тамашачыларга барыбер кызык синең тормыш юлларың. Син Казанда тудың. Беләсеңме, кешедә стереотип шундый, гел миннән сорыйлар иде. Син сәләттән? Мин әйтәм, юк, мин лагерьда булган кеше түгел. Әйтәр, син төрек лицеенда укыгансың. Мөйтәм юк. Триплица инде укымадым. Син Казан малайыдыр. Мөйтәм юк, мин Казан малай түгел. И шундый, короче, нигәдер образ шундый. Шуннан, шуннан да. Әйе. Ә, мин тудым Ара авылында. Ул Әтнә районы. Ә, в общем, бик якынында урман, матур шундый җирләр. Но анда 4 яшькә кадәр генә. Соңыннан Казанга күченде. Әтиләр инде күченделәр, мин үзем генә күченә алмый идем. Аңладым, әйе, аңладым инде.
Әти әниләр Казанга күченде. Әти, әтиләр минем яшьтә примерно, ну, миңа менә хәзер 33 тула тиздән. Димәк, алар бер шул 35-36 яшьләрендә күченеп киткәннәр инде. Мин дә алар белән. Вот шуннан бирле инде ни э, Казанда. Э, Казанда кайда укыдың син? Кайсы э, мәктәптә? Менә хәзер алып киттегез бит КХТИда. Ә, мәктәпне әйтәсезме? Татар гимназиясе иде Галимҗан Ибраһим. Ким исемдәге. Ага. Шунда укыдым. Һәм КХТИга кердем. Монда инде.
Алып киткән җирдән. Кайсы факультетка? Ә, ул вакытта бар иде государственное муниципальное управление. Ә минем ничектер теге сеңеп калдың, менә стереотип дисең, син татфакта укыдыңмы, шундый шундыйрак. Аны да сырыйлар, аны сирәгрәк. Журфактамы, менә татар журналистикасында укыган. Юк, юк, мин укыганмын. Мин э, милли хәрәкәт өчен, э, татар хәрәкәте өчен юк, э, необычный персонаж.

Ролен ничек китерергә булдың син ул вазифадан? Беләсеңме, анда сайлаулар булды бит дәүләт советына. Әйе. Һәм э, мин тоже бардым анда дәүләт советына. Әйе. Һәм шул праймерисларда катнаштым. Яхшы гына анда результат иде, ниләр иде. Һәм э, теге не впадая в подробности әйтер идем, что анда ниндидер шундый движухалар, ниләр, беләсеңме, э, мин былай да инде 10 ел эчендә мин уйлаган идем, Киләсе җәйгә Әйе. инде былтыр ук әйткән идем, әйдәгез рәислекне бирик башка кешегә. Ә, үз урыныңны син бирмәкче идең инде. Әйе, әйе. Былтыр ук инде.
Әйе, былтыр. Әйе.
А, мин әйтәм, уже неприлично үземә уже, что менә мин анда э, Яшен өч срок, по-моему, мин өч тапкыр э, сайландым. Әйе. Ну менә 4-5 тапкыр сайлану, ул бит инде ничектер ни? Э, ояларга кирәк анда әйберләрдән. син теге карт дисең үзең уже что ли юк алай түгел юк картлыктан түгел я, мин вообще яшькә теге җенескә карамыйм мин әйт әйе мин әйтмәкче булам нигә ну менә биш алты тапкыр барыбер кеше теге торгынлык ни була әйе әйе әйе һәм э, шундый теге бөтенләй бер закрутилось и мин уйладым что ни с этим надо завязывать Э, подробнее в мемуарах э, егерме елдан соң не автобиографиясында алла бирса исемнәр ниләр э, смена крови дейсеңме инде шулай дейсеңме тиме әйе әйе яңартып китә яңарту китерү безнең әле беләсеңме безнең безгә басып килә башладылар агрессив рәвештә түгел ләкин барлыкка килде беренче курс яшьләре беләсеңме шундый актив яшь егет кызлар алар миңа ул гел э, ошый иде һәм без ничектер уже әйләнә идек шундый абзыйларга типа без генә беләбез ничек эшләргә тегесе монсы ну шундый челлендж
ярый ә менә сайлаулар турында дисең менә узган сайлаулар ничек бәяләйсең бәяли аласың менә татарстан өчен уңышлымы юкмы алар ну татарстанда беләсеңме татарстан ул шундый тынычлык иле мында һәрвакыт бөтен әйбер тыныч кына стабиль әй стабиль дип әйтә алам икән инде бу әйе стабильлек әйе бездә сюрпризлар аз була димәк уңай уңай карыйсың ди
мин гомумән сайлауларга уңай яки тискәре категорияләрендә карамыйм нишләп
ну э, үзеңнең фикерең бар бит инде беренче кара сайлаулар ничек узу ул э, общий вазгыятьне күрсәтә әйе общий вазгыятьне э, Безнең илдә э, сәясәттә э, конкуренция бик аз, юк диярлек. Ну, Ну юк ул, даже менә юк шулай. дисәң дә була Да. инде. Ну, мәсәлән, син теләсән иртәгә Ага. депутат булырга. Син однозначно уйлыйсың, и, о, анда рисклар, анда, понимаешь, оцениваешь анда бәя бирәсең әйе менә үз үзең дә примерить итеп кара менә сразу аңлыйлар что кешеләр анда каршы чыгачак нитәләр сине кисәләр анда әйе әйе аны әзер булырга тиеш әйе һәм менә э, сайлаулар аның менә күрсәткече что менә конкуренция юк э, кешенең теге особо сайлау мөмкинлеге зур түгел кемнән бар и кешеләрдә ни бар бит инде шундый особо сайлауларга йөрисиләре килми кешенең килми әйе элек элек йөриләр элек и даже барса да знаешь аңа теге эшеннән әйтәләр барырга кирәк анда знаешь и бөтен бюджетник юк хәзер шулай әйтәләр теге бөтен бюджетниклар армиясе анда бара әйе а может Ә ул на самом деле кызык булырга тиеш кешегә үзенә. Әлбәттә. Ул күрә конкуренция. Ухо, Роберт бит минем кандидат, минем кебегрәк сөйли. Әйе. Менә Ә күршесе әйтә, слушай, ну, миңа, конечно, Тәбрис күбрәк ошый. Да? И алар минеке җиңсен әле дип барырга Әйе, тиеш, әйе, понимаешь? А не так, ну да, надо инде, надо, ну, как да. бы. Галочка өчен генә түгел инде. Әйе. Чыннан да. Ничектер азарт белән.
Монда гади кеше дәүләт советы депутаты була аламы? Һәм аның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә син аңлатып бирдең дә. Ну кара, менә э, на самом деле мин аптырыйм вообще мин ничек шулай ни әллә нинди исемнәр алып анда рәисләр, замнар, фәләннәр шул югары кабинетларга ничек үтеп кергәнмендер. Чөнки э, на самом деле безнең дәүләттә алай күп кеше түгел бит инде менә. Mm -hmm минем әни например укытучы завуч әти минем механик алар бик интеллигентный кешеләр яхшы кешеләр ләкин аларның ниндидер дәүләт эшендә эшләгән тәҗрибәсе юк әйе ну менә әти председатель булган инде бер ел име ну әйе ул барыбер теге югары э, ниндидер кабинетлар түгел ә, ничектер менә килеп чыккан бит килеп чыккан минем связьлар юк анда олы абзыйлар арасында туганнар юк ну то есть э, мин ышанам теләсә кеше килеп чыга ул менә тырышлык үҗәтлек һәм сабырлык кирәк сабырлык монда сабырлык кирәктер барыбер
әйе ну мин бик менә мин үзем дипломатичный кеше то есть бик дипломатичный кайвакыт кайвакыт мин уйлыйм что-то артыгы артык та инде дибим, ә? Бәлки шул ярдәм иткәндер хәзерге вазгыятьтә. Ну, связьларсыз авыррак, конечно, ну, менә мин үз, үз үрнәгем... Связьларсыз авыррак шул. Но мин, минем үрнәктә әйтеп була, что все реально.
Ну, менә барыбер монда шундый ук сорау бар. Менә син э, форум рәисе вазифасыннан э, китәргә үзең карар кылдың бит инде, әйме? Һәм кандидатураны да нидән сайлаулардан алырга карар кылдың, шулай бит? Әйе. Ә, бу дөресен әйткәндә, бу бит бик җитди сайлау. Шулай бит инде. Ну, бу авыр иеме синең өчен? Әллә ни авыр түгел инде. Беләсезме, теге сагыну бар, М, сагыну. Әйе. Менә именно форумныкы. ә- Әйе.
Ләкин сайлаулардан китү кыен булмады. Җиңел булды. Сразу әйтә алам. Мгм. То есть ихластан, чөнки э, мин анда праймерисларда катнашканда мин сизә идем бу минеке түгел
ну нәрсәгә бардың син анда менә нәрсәгә син үзең әйтәсең менә хәзер сизә идем дисең әйме ә менә анда менә беренче менә адымнарың киткәндә син бит менә ышанып бардың ну аны эшләп карамыйча белеп булмый бит иә иә иә тотып карарга кирәк дисең әз әз мәз булса да анда утырып торырга кирәк ул җыеннарда ниләрдә анда ялагайлык бик күп ничектер менә шундый әйберләр ә без бит менә күник безнең безнең ә, ничек әйтим өстенлек общественникларның ул ачык булу Әлбәттә. ачык һәм ихлас булу без менә ачыктан сөйли идек әйе интернет аша социаль челтәрләр аша кеше бөтен безнең тормышыбызны белә әлбәттә өстен аска кем минем балалар исемнәре кая мин яшим примерно әйе кая мин йөрим нәрсә ашыйм эчәм фикерләр алар бөтенесе ачык э, андый кешеләр өчен барыбер андый менә икейөзлелек күбрәк инде анда нирә андый бер дә бар ул ялагайлык һәм икейөзлелек әйе бар ә ул неприятно чөнки без ничектер чын кешеләр белән эшләргә күнеккән общественниклар без бит кем ә, безнең анда ну мин зарплата ала идем конгрессның аппаратында эшләгәнгә ә менә без көне төне эшлисен ун ел эчендә минем бер тапкыр отпускка барып кайттыммы шунда мин ну андый янда күп кешеләр бернинди зарплатасыз нисез идейный шундый кызык кешеләр ә, безнең кебек кешеләр өчен андый среда әзрәк ни без анда чит бавыр кебек авыррак инде чит бавыр кебек кебегрәк бәлки ә, вәзгыять үзгәрер һәм киресенчә шундый ә, общественниклар анда үтеп керер вазгыять үзгәрер ләкин э, хәзер менә ситуация шундыйрак булып тоелды миңа шуңа күрә мин уйладым мин үземнең интуициягә ышана торган кеше әйе әйе ә мин уйладым раз миңа эчтән э, некомфортно икән ну и шулай җиңел булды китергә ә менә именно форумнан ул әлбәттә ни авыррак китәсен икән ну авыр дип инде нәрсә еламадым инде депрессиягә бирелмәдем міне іштен ничектер именно әйе нәрсәдер бар шундый нәрсәдер теге җитеп подписанмын шулай ма бар шунда иә иә иә но мен тиз күнегә торган кеше как бы не э, эмоциональный интеллект деген әйбер бар иә, иә. тиз подстраиваешься нетесің как бы яңа шартларга бұл шулай булырга тиеш дисең дә аның вакыты килеп җиткән инде иә иә иә нормально сен аны беләдер бит инде барыбер кайчан да булса китәм бит инде бу э, эш урыныннан әйе әйе күнегәсең короче артык
А син менә хәзер үзең нәрсә белән шөгыльләнәсез?
Кара, бу иң популяр. Мин ана обычно, син хәзер кая дип сорыйлар. Мин әйтәм, мин Казанда. Мин аңлашыла, аңлашыла инде Казанда Әйе. булганың. Ә менә Ну, нәрсә мин белән шөгыльләнәсез? яраткан эшләрем белән шөгыльләнәм. М, Форумдагы яңа командага ярдәм итәм, Ярдәм итәсез. Киңәшче консультацияләр буларак белән. инде, әйе. Печән базарын оештырырга ярдәм иттек анда. Форум узды, яшьләр форумы укыту форматында. Шуны... Шәйән базарын ярдәм итәсеңме, тиме? Әйе, әйе, әйе. Куратор буларак инде, әйме? Әйе. Координатор буларак инде. Әйе, кеше аңласын өчен безнең теге ә, дәүләт структураларындагы кебек юк иде шундый, беләсезме, Тәбрис ул босс, ә без киләбез аңа һәм тыңлыйбыз, ул нәрсә әйтер, решение за ним. Андый түгел иде. Без теге рыцари круглого стола. Команда. Бер тигез.
Әйе. Һәр кешенең сүзе Так что минем анда просто рәис дигән сүз кә экс кушылды да. Әй, әй, әй. И мин просто шул ук функцияләрне менә кичә дә мине чатка өстәгәннәр, типа син жюри белән шөгыльләнәчәксең. Ә, шулай. Эш кушалар.
Ярый дидем. Мин аны кабул итәм, и ул нормально безнең команда өчен. Э, әй, печән базары белән шөгыльләнәсең, әйме? Тагын э, форум әзерләштек.
Форум. Әй, менә күптән түгел генә булды. Әй, Таткульт феста. Таткульт феста.
Кстати, э, мин анда

Алып барулар. Слушай, миңа ошады.
Ну. Мин монда күңел биреп эшләдем, чөнки ул безнең сообщество. Әйе. Мин яраткан музыкантлар. Аңлашыла, аңлашыла.
Тиз генә э, татар эстрадасы турында сөйләшеп алыйк инде. Э, әйе, әйдә. Гомумән, менә феномен. Бай, бу татарча.
Синең, менә кара, бу синең бар тик синең фикереңдә. Безнең татар эстрадасы гомумән ни хәлдә? Синеңчә?
Мин уйлыйм торгынлык вообще конкрет торгынлык бара эстрадада, әйе. Аны яшьләр тыңламый гомумән. Юк яшьләр татар эстрадасын тыңламыйлар һәм ә, бу чын барлык шундый. Аларның аудиториясе кими бара. Үзләре дә сизәләрдер бит инде, что менә 40 плюс апалар өчен җырлаганнар 50 плюс. Ну, кемдер сизә, кемдер сизми әле аны, әйме. Сизелмичә яши дә.
Кемдер аңламый. Ну, менә Элвин Грейга карасыннар инде, как бы заманча алымнар алып, как бы телне кулланып, ә, пожалуйста менә шундый рецепт бар бит алар өчен бу мин үзем андеграундщик миңа авыр ә, бәя бирергә мин яратам ә, мине теге ничек әйтим мине дәртләндерми илһамландырмый ничектер менә шундый попсовый әйберләр миңа чем экспериментальный мәсәлән театр мин спектакльләргә йөрим Тегеләргә йөрим. Ну, беләсезме, ниндидер шундый сдержанно гына, тыныч кына карыйм да. Тегеләренә кайсыларына?
Анализ. Ну, менә репертуарный ә, спектакльләргә, ә, ә, ә, репертуарга кереп киткән. Ә, ә. ә мәсәлә, ниндидер эксперимент, лаборатория нәтиҗәсеме ул? Яисә ниндидер шундый эскиз, экспериментальный мин аңа барам и мин шундый чыгам как будто мин үзем анда уйнаган төсле миңа ничектер менә шундый әйберләр ошый ә, мин башкаларга аны нитмим навязывать итмим бөтенесе шундый булырга тиеш дип ләкин бит ә, зур елгалар алар шишмәләрдән подпитываться иткән кебек ә, зур мәдәният массовый мәдәният ул тоже шундый э, гаражлардан теге э, гаражлар аларга тәэсир итә бездә гараж юк шуңа күрә теге массовый культура ул бәрелә сугыла нәрсә эшләргә белми анда и в итоге шундый уже все сазлыкка әйләнеп бара башкаларны мин минем эстрадага бер генә претензия нәрсә генә татарча эшләмә син татар эстрадасын бәйләнергә тиеш, чөнки аларның монополия на популярность. Аңлыйсызмы? Әйе, әлбәттә.
Һәм шуңа күрә без бер безгә теге шелтәдә белдерәләр. Нигә чараларыгызга эстрада чакырмыйсыз, күбрәк кеше килер иде. Әйе, әйе, әйе. Мин әйтәм, юк, алай түгел. Мин башкача уйлыйм. Мин уйлыйм, без хәзер значит, тәрбиялибез кешеләрне, кеше безне тәрбияли, безнең, значит, монда полная идиллия. Кеше Күп җыерга өйрәндек. Имә шундый э, новаторский әйберләргә. Новатор инде, иә. Новаторский яңа әйберләргә. И хәзер без үзебезнең классный аудиторияне эстрадага бирәбез. Иә, иә. Ул килә дә, җырлый да. Никме әйтәм, акчалары бар. Иә. мөмкинлекләре бар, сәхнә каян алырга беләләр, сценарий кем яза белә, беләләр. Ну так оешсыннар инде, без дә бит оешып кына эшлибез үз көчебез белән. Менә алар оешсыннар да телиләр икән, республика көндә үз сәхнәләрен булдыра алалар. Телгә үз мөнәсәбәтләрен эшли алалар. Сез үзегез эшлисез, без үзебез эш итәбез. Әйе, мин хөрмәт итәм татар эстрадасын, ләкин аларның менә шул монополиясе э, миңа мине бик борчый, чөнки хәзер җәмгыять сообществолар белән яши сообществоларга бик авыр күтәрелергә аларга гел э, шул эстрада белән бәйләнергә кирәк тормыш сиңа биргән иң кыйммәтле дәрес
вообще э, дәрес микән инде ул мин э, ничектер элек күбрәк шаблонны фикер йөртә идем ә, мәсәлән бу 12 ел мин күрдем менә дөнья бик төрле икән һәм ничектер стереотиплар, шаблоннар белән фикер йөртү. Менә мәсәлән, сәясәт турында да, ә, бу икъдисад, акча турында сөйләш, гаилә турында сөйләшсән дә. Әйе. Ә, беләсеңме, безнең бик күп стереотиплар белән яшибез менә. Ә, гаилә тормышын алсактан да киленгә карата, хатынга карата ә, мөнәсәбәт ничектер безнең шундый тоже стереотипный. Анда ә, дусларга карата, ну менә эшкә карата әй ничектер менә дөньяны күрдем дә төрлелеген кабул иттем аның һәм миңа беләсеңме рәхәт булып китте һәм мин хәзер ә, минем шундый фишка бар мин бик сәер кешеләрне яратам алар белән танышырга ачырга менә шул һәм кем белән генә танышмыйм мәсәлән рәдиф кашапов без аның белән инде дуслаштык без аның белән таллинда яшьләр форумында танышкан идек шуннан бирле мин уйлыйм менә Э, форумда рәдиф булмаса аның ярты идеясы э, тормышка ашмас иде күп кенә проектлар алай үсеп китмәс идек ә күпме үзе үзлектән эшләде һәм нитте ну просто мин уйлыйм бу классно вообще менә э, алдан уйламыйча э, киресенчә теге яхшыга юрап әйе эшләргә кирәк стереотипсыз әйе ә рәдиф белән уртак проектыгыз турында сөйләп китсәң

Минем теге өметләрем әллә ни, ни заоблачный түгел ие. Ну. Уйладым, что 100 кеше тыңлар, ә монда инде Шәп. меңнәр тулгач, мин инде прямо шатланып киттем. әйт. Син үзең гомумән критиканы ничек кабул итәсең?
Мин нормально, әйбәт кабул итәм. Тәнкыйтьләүне. Мгм.
Бар бар има андый кешеләр сине. Бар. Тәнкыйтьләүче, да? Вообще, мин э, критиканын самый шундый троллингтан алып э, Әллә нәрсә, әле менә подкастның соңгы чыгарылышы чыккан и, комментны укыйм анда. Тәбрис, ну не күпме акча урладың типа форумнан. И мин язам, мин әйтәм, әле а- офшорлардан выписка килмәгән. Чөнки уже настолько күнегелгән, миңа беләсеңме, иң куркынычы мин хәтерлим, ну, иң куркынычларның берсе кем мине прямо э, Батырмакчы була ничек?
Юк, батырмакчы түгел.
Личкага яза бер ират, ул әйтә, Син, ә, король, әллә нәрсәләр сөйлә, язды да, әле син, энем, дуңгыз ите ашаучы кешегә ошагансын. Әллә, и мин шундый истә калдырдым, ничек кешенең шундый даже башына килә. Әйе, әйе, әйе. Беләсең, бу бит инде вот хейтерство дип атыйлар, чын мәгънәсендә. Менә как раз шул без тәнкыйтьтән э, хейтерлыкка ә, күчеп алабыз менә. Менә хейтерстводан алып, ниндидер тәнкыйтькә кадәр мин аны күп ишеттем. Әйе. Һәм башта мин бик уңайсызлана идем, ничектер мин уйлыйдым, кеше мине аңламый, короче, ә мин бит тырышам. Әйе. Ә шуннан соң ничектер аңладым, что в принципе читтән бит караш башка. Әлбәттә. Аңа колак салырга кирәк.
Да, малай. И ничектер менә корак салдым, и күп фикерләр җыя идем. Э, кайбер кешегә просто аның э, фикере мөһим һәм аны ишетергә кирәк. Әйе, әйе, әйе. Ә кайбер кеше реально классный әйберләр әйтә. Дөрес яза инде барыбер теге. Э, яза да, әйтә дә. И мин, знаешь, мин адекватно кабул итәм. Ә менә татар эстрадасына кире әйләнеп кайтыйк. Барыбер татар эстрадасы тыңлыйсың микән? Татар эстрадасы. Ну да, иштәм тыңлыйм.
Ну, былай тыңламыйм. То есть минем исемлектә юк эстрада. Юкмы? Юк.
Ә менә альтернативага күчкәндә кемнәр ошый? Әйдә, эшлекне шулай. Ой, подряд вообще тыңлыйм. Эшлекне.
Менә синеңчә. Рәдиф Кашапов.
Рәдиф Кашапов. Э, Гауга төркеме. Гауга. Усал. Усал.
Җитә безгә пока. Усал. Шәп, шәп, шәп. Син әзерме? Юк, син әзер түгел. Блин, башкалар үпкәләмәс инде. Юк, үпкәләмә. Беләсезме, ни өчен мин альтернативны яратам, кстати. Мин аны күптән түгел генә үземә теге ну, аңладым. Былай не то, что инде мин уйладым, уйладым да аңладым. Ә менә Ә, мин һәрвакытта да аларның җанлы музыкасын, җанлы башкаруны тыңлыйм бит. Әйе, әйе. Алар гитаралар белән чыгып уйныйлар анда. Ул живая музыка, җанлы музыка. Ә җанлы музыка бик каты тәэсир итә. Син аны ярата башлыйсың. Әлбәттә. Кеше бер тапкыр теге җанлы концертта булса, ул гомергә истә калдыра. Ә безнең бит эстрада күбесе чыгалар, Ул бит имитация. Анда ниндидер аранжировкалар, ул то есть музыцировать итеп туган шундый матур көйләр булса бер хәле. Ул ниндидер шундый механика, шундый ужасный инде. И алар теге әлек кайберәүләре мин вообще шаккатам. Алар бит әле җырлыйлар э, фонограммага. Ае. И ул коточкыч, короче. Менә и шуңа күрә аны яратып булмый. Ә җанлы башкару сине гел әсир итә. Анда һәрвакыт синең йөрәгеңне яулап ала. Ә мин аны теге оештыргач аларның концертларын 100 тапкыр тыңлаган кеше. Әлбәттә, мин аларны гомергә яратам менә. Шәп, шәп. Текстларны ятам беләм. Шәп.
Бармы синең яраткан блогерларың? Кемне яратып карыйсың? Мин руслар э, арасында, татарлар арасыннан да барыбер сайлап аласың. ә, мин инстаграмщик түгел мин күбрәк фейсбук кешесе һәм ә, 5000 дус арасында минем бик ә, шундый лидеры мнений дип атыйлар инде ә, шулар күп кызык кешеләр галимнәр һәм алар өчен мин язган әйбер мин аларга җиткерәсем килә һәм алар язган әйбер миңа кызык ә мин в основном ютуб карыйм Мгм. То есть Ну, бар YouTube- ким, кимне менә карыйсың, яратып карыйсың. Бармы? Пивоваровны редакция, Пивоваровны, иә. редакция Аны каналын күпләр- тәкъдим аны итер Күпләр иде. карый инде.
Күпләр карый яни. Айвазда. Күпләр дип, син беләсеңме? Ну, Айваз, без бит Айваз. 30 плюслар. Айвазга 30 яшь бар бит инде. Бар, бар.
Ә 30 Бар.
яшьлекләр өчен контент күп түгел YouTube'да. Мгм. Анда шул менә Айваз миннән сорый иде, не познерны карыйсыңмы? Тоже Иә. без аның белән шулай сөйләшкәнебез бар. Әй, әй. Мин менә шул э, редакция, вдуйтны карыйм, тагын нәрсә кызыклардан юмористлардан миңа илья соболев ошый
аена күпме аласың
э, илледән алып э, төрлечә илледән алып әйе ничек илледән дә ничек заработать Ә нинди машинада йөрисең син? Слушай, мин, ә, минем хатын йөри ә, Audi, да? Угу. Q3. Угу. Минем машина юк. Юкмы? Юк.
Ну, ул гаилә машинасы булып санала, ну, ул балаларны садикка илткәч, аның э, минем эш буенча мин метрода, ясәпиттә йөрим.

Әйе. Шуннан үз милләте, милләт дип әйтик инде, яме, милләт дип әйтергә була. Әлбәттә. Э, үз берләшмәсе өчен кайгырткан, э, ничектер справедливость өчен менә җан аткан һәм әле э, үз артыннан кешеләрне алып барып, ничектер менә дөньяны үзгәртә алган. Әйе. Мин аны үрнәк итеп куйдым.
Татар халкына теләкләрең. Беләсеңме, ничектер тормышыбызны шулай җайлап, гел үсергә, мәгърифәт ягыннан, ә, белем ягыннан гел үсергә. Ә, шундый милләт булсак иде без, менә шундый, беләсеңме? Безнең образ бар бит шундый. Китап ярата торган милләт, мәгърифәтле милләт. Ул образны без ничектер югалттык кебек миңа. Һәм без шундый, э, ну, нормальный, шундый нормальный милләт. Ә тели, теләр идем шундый, знаешь, мәгърифәткә, гел белемгә сусаган, шундый омтылган, ниндидер зур масштаблы э, проектлар белән һәм шул ук вакытта үзенең Янындагы тормышны шундый бик матур итеп җайлый белгән. Безнең бит йортлар янында гел бар бәрәңге бакчасы, ә бар шундый матур бакча. Әйе. Менә шулай э, зур идеялар һәм э, киресенчә үз тормышыңны шулай җайлап яшәсен иде минем милләт. Минем шундый теләк аңа. Һәм мин э, үз милләтемә бик ышанам. Мин үлем безнең килеп чыга. алла бирсен без шундый эши ала торган халык ну безгә менә уже пара теге дөньяга чыгарга рәхмәт фишка белән
шәп әйттең